Wir beschließen etwas, stellen es dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein großes Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter, Schritt für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt. Kolleginnen a Kollegen, de Mann, deen déi Wieder virun 20 Joer gesot huet, ass haut wann och net méi ganz laang, President vun der Europäescher Kommissioun. Ech mengen, datt déi Ausso vum Jean-Claude Juncker zimlech gutt dat Gefill beschreift, dat haut ganz vill Leit vis-à-vis vun der Europäescher Unioun hunn. Do sëtzen eng Rei Leit op hirem Train, déi maache wat se wëllen, ouni déi Leit ze froen, déi mat de Konsequenze musse liewen. Ech wëll Iech dräi Beispiller nennen. Dat éischt, D'Finanzkris vun 2008 ass virop entstanen duerch Spekulatiounen op ganz héijem Niveau, a wéi déi verschidde Losen dono geplatzt sinn, si Millioune Mënsche weltwäit an de Misär gefall. A wéi huet d'EU reagéiert? Amplaz deene Mënschen ze hëllefen an déi Schëlleg zur Keess ze bieden, si vill Länner massiv ënner Drock gesat ginn, Austeritéitspolitik ze bedreiwen, a Milliarden u Steiergelder parallel u grouss Banke gefloss, fir déi aus hiren eegene Scholden erauszekafen. Dat zweet Beispill, 2013 war déi éischt EU-Biergerinitiativ erfollegräich an huet eng Petitioun mat net manner wéi enger Millioun 800.000 Ënnerschrëften der Kommissioun virgeluecht. Gefrot gouf, datt den Zougang zum Waasser als Mënscherecht sollt unerkannt ginn an d'EU sollt géint d'Privatiséierung vun Drénkwaasser virgoen. Trotz dem groussen Erfolleg vun der Biergerinitiativ waarde mer och haut nach op eng konkret Gesetzgebung. Drëttens, Méi wéi 3 Milliounen hunn am Joer 2015 eng Petitioun géint TTIP ënnerschriwwen. Dono sinn Honnerte vun Dausende Mënschen an Europa op d'Strooss gaangen, fir géint Fräihandelsaccorde wéi TTIP, CETA an TISA ze demonstréieren. Alleng hei zu Lëtzebuerg waren et der Dausenden. An awer ass CETA, entgéint viller a gerechtfäerdegter Kritik an entgéint dem Wëlle vu ganz villen Europäer, schlussendlech ënnerschriwwe ginn. An och den TTIP, dee soll elo nees duerch déi eng oder aner Hannerdier kommen. Wat hunn déi dräi Beispiller gemeinsam? All Kéier gouf wëssentlech géint de Wëllen an den Interessi vun der grousser Majoritéit vun den Europäer gehandelt. An all Kéier war et zum Virdeel vun deene Räichen, vun de grousse Banken, déi mat Sue spekuléieren, déi hinnen net gehéieren, a vu Multinationallen, fir déi de Profit iwwert alles geet. Mee esou kann et net méi weidergoen. Europa stécht mëttlerweil an zwou ganz grave Krisen, an do komme mer net méi eraus, wa mer esou weiderfuere wéi bis elo a wann d'Intérêten vu e puer Eenzelner iwwert d'Intérêten vun der grousser Majoritéit gesat ginn. Déi éischt Kris ass déi ekologesch Kris. Hei ass et net méi fënnef fir zwielef, et ass Punkt zwielef Auer, well schonn haut leide vill vun den äermste Mënschen op der Welt ënner dem Klimawandel. D'Länner an der Europäescher Unioun gehéieren zu deene mat der gréisster Responsabilitéit, souwuel historescher wéi och finanzieller Natur, fir deem entgéintzewierken. Dir hutt et warscheinlech matkritt, den Overshoot Day fir Lëtzebuerg, dee war schonn den 19 Februar. Mir liewen also elo scho säit bal 4 Wochen an nach de ganze Rescht vum Joer 2019 op d'Käschte vu méi aarme Länner a vun den nächste Generatiounen. Do gesäit een also, wat och esou e klengt Land wéi Lëtzebuerg awer ka fir eng grouss Responsabilitéit hunn. Déi zweet massiv Kris, virun där mer stinn, ass déi sozial. Entgéint deem, wat mer oft vu politesch Verantwortlechen erzielt kréien, ass et net esou, datt et de Leit ëmmer besser geet. Am Géigendeel, déi sozial Inegalitéite ginn ëmmer méi grouss, dat heescht d'Schéier tëscht Aarm a Räich geet ëmmer méi wäit auserneen. Virun zwee Méint gouf déi nei Etüd vun Oxfam verëffentlecht, an déi Zuelen doranner, déi sinn erschreckend. Am leschte Joer ass d'Verméige vun de Milliardären ëm 12 Prozent an d'Lut gaangen. Am Géigesaz dozou ass d'Verméige vun der äermster Hallschent vun der Weltbevëlkerung ëm 11 Prozent erofgaangen. Déi aacht räichste Männer, Männer wuel gesot, déi aacht räichste Männer besëtzen an der Tëschenzäit esou vill wéi déi äermsten Hallschent vun der Weltbevëlkerung. Gläichzäiteg hunn ëmmer méi Leit zu Lëtzebuerg an an Europa Schwieregkeeten iwwert d'Ronnen ze kommen an dezent, also mënschewierdeg ze liewen. Kolleeginnen a Kolleegen, déi zwou Krisen, déi sozial an déi ekologesch, sinn net alleng d'Krise vun der Europäescher Unioun, mee vu groussen Deeler, wann net esouguer vum ganze Planéit. Mee d'EU huet awer souwuel d'Méiglechkeete wéi och d'Flicht, sech deenen an och anere Krisen unzehuelen. A genau do fänkt eise Wahlprogramm un. Eise Programm ass an zwou grouss Partien opgedeelt an déi éischt beschäftegt sech mat deenen zwou gravéierende Krisen, vun deenen ech elo geschwat hunn. Vläicht war Der iwwerrascht, dass mer net mat der sozialer Kris ufänken, mee mat der ekologescher. Dat heescht kengesfalls, dass mer déi eng der anerer wëllen ënneruerdnen, ganz am Géigendeel, well fir eis als Lénk ass et ganz kloer, dass déi sozial an déi ekologesch Fro matenee verbonne sinn. Et sinn zwou Säite vun der selwechter Medail a se kënnen nëmme gemeinsam ugaange ginn. De Grond, firwat mer eis als éischt mat der ekologescher Transitioun beschäftegen, läit doranner, datt déi Kris imminent ass. An ëmmer méi Leit gi sech dëser Gefor bewosst, änneren hiren eegene Liewensstil, mee erwaarden awer och a virun allem Äntwerte vun der Politik. D'Beweegung Fridays for Future, bei där Schülerinnen a Schüler all Freideg nom Virbild vum Greta Thunberg fir en Ëmdenken an der Klimapolitik streike ginn, weist, wéi wichteg déi Fro ass, ma virun allem, datt et déi jonk Generatioune sinn, déi Angscht ëm hir Zukunft hunn. Net méi spéit wéi virgëschter, mir hunn haut scho vill doriwwer geschwat, hu mer d'Ausmooss vun der Beweegung erlieft, wéi hei zu Lëtzebuerg Dausenden oder Zéngdausend a weltwäit iwwert eng Millioun jonk Leit op der Strooss waren, fir fir hir Zukunft ze kämpfen. Et ass onabdinglech, dass mer d'Objektiver vum Paräisser Ofkommes respektéieren an dofir muss d'EU déi Ziler, déi se sech selwer ginn huet, nach eng Kéier a Fro stellen an no uewe revidéieren, well dat, wat am Moment um Dësch läit, dat wäert net duergoen, fir d'Erwäermung op 1,5 Grad ze begrenzen. Mir brauchen de Courage, fir radikal Schrëtt ze goen. An dat heescht, dass bis 2050 eis Zäregaser ëm 95 Prozent reduzéiert musse ginn, soss bleiwe mer hannert deem zeréck, wat néideg ass, fir d'Ausmoosse vum Klimawandel ze begrenzen. Et musse sozial an ekologesch Krittären entwéckelt ginn, un déi Entreprisë sech ënnerhalb vun der Europäescher Unioun mussen halen. A mir wëllen och d'Landwirtschaft ëmgestalten an esou gläichzäiteg revaloriséieren. All déi Fuerderungen, déi kënnen net aus dem Vakuum entstoen, mee déi musse vun enger breeder Mass vu Leit gedroe ginn. Et brauch en demokratesche Choix, wéi eng Instrumente mer eis ginn, fir déi Ziler ze erreechen, déi mer eis am Paräisser Ofkommes an doriwwer eraus gesat hunn. Nëmmen esou kann déi néideg Transitioun erfollegräich sinn. A fir dass eng Majoritéit vun de Leit an Europa iwwerhaapt déi Méiglechkeet huet, sech hannert eng ekologesch Verännerung ze stellen, Muss se als éischt emol selwer kënnen anstänneg liewen. D'Europäesch Unioun däerf net méi just eng Handelsunioun sinn, mee muss zu enger sozialer Unioun ginn. Déi sozial Rechter vun de schaffende Leit, vun de kranke Leit, vun Alen, vu Jonke musse gestäerkt ginn an de Sozialdumping ënnerhalb vun der Europäescher Unioun muss definitiv verhënnert ginn. Déi Lénk sti fir eng schrëttweis Reduzéierung vun der Aarbechtszäit an der ganzer EU a fir en europäesche Mindestloun, deen natierlech un d'Reallén an deenen eenzelne Länner ugepasst ass. Mir sinn déi eenzeg Partei, déi d'Fuerderung vum Europäesche Gewerkschaftsbond wëll ëmsetzen, de Mindestloun op 60 Prozent vum Medianakommes festzeleeën, wat och hei zu Lëtzebuerg géing zu enger anstänneger Erhéijung vum Mindestloun féieren. Mir stinn awer och fir staark ëffentlech Servicer, zu deenen all Mënsch onageschränkten Zougang huet. Nëmmen esou ass et da méiglech, jidderengem d'Recht ze garantéieren op Waasser, en dezente Logement, Educatioun a vill aner onverzichtbar Servicer. Mir brauchen eng nei Wirtschaftspolitik, déi net méi op Austeritéit opgebaut ass, wat dozou féiert, datt ëffentlech Servicer ofgebaut a privatiséiert ginn an datt Leit an d'Aarmut falen, well de schlanke Staat net gemat ass, fir se ze ënnerstëtzen. Am Géigesaz dozou musse mer d'Länner an der Europäescher Unioun motivéieren, vill an hir ëffentlech Servicer ze investéieren an esou d'Well vu Privatiséierungen ze stoppen an ëmzekéieren. A mir mussen ophalen, esou genannte Fräihandelsaccorden ze schléissen, déi virun allem de Multinationallen erlaben, ouni Reegele Profit ze maachen an esou déi sozial an ekologesch Standarden erofdrécken, a villen Deeler vun der Welt d'Mënscherechter verletzen an zu Aarmut a Migratioun féieren. Kolleeginnen a Kolleegen, all déi Investitiounen an ëffentlech Servicer an an déi dach sou néideg ekologesch Transitioun, déi wäerten eppes kaschten. Mir brauchen eng Ëmverdeelung vum Räichtum, well och déi Räichst, déi oft hire Profit um Réck vun de Leit an der Ëmwelt gemat hunn, mussen hiren Deel dozou bäidroen, dass mer méi eng gerecht an ekologesch Gesellschaft ginn. Dofir mussen d'Finanzmäert ënnerhalb vun der EU endlech anstänneg kontrolléiert ginn an d'Entreprisen, virun allem d'Multinationallen wéi Amazon, Facebook, Google, Ryanair a wéi se all heeschen, mussen anstänneg besteiert ginn an hire fairen Undeel bezuelen. Schlussendlech gëtt et Zäit d'Steierkonkurrenz tëscht de Memberslänner vun der Europäescher Unioun ze stoppen, well déi Spiral no ënnen nëtzt kengem, ausser den Entreprisen, déi doduerch Milliounen a Milliarden u Suen der Allgemengheet virenthalen, well se se net investéieren, mee un hir Leit un der Spëtzt ausbezuelen. An do ënnerscheede mir eis ganz kloer vun den anere Parteien an dësem Wahlkampf. D'Märche vum grénge Wuesstem, dat déi gréng gären erzielen, ass a bleift falsch. Vun der DP, csv, adr guer net ze schwätzen. An d'LSAP, déi ka sech och nach esou vill Méi ginn ze kommunizéieren, si hätten de Message vu Fridays for Future verstanen, Si hunn näischt verstanen, soulaang se sech fir Datazentren an Exploitatioun vu Weltraumressourcen asetzen, soulaang se déi aktuell lëtzebuergesch an europäesch Wirtschafts a Finanzpolitik net wierklech a Fro stellen a soulaang se net de Courage hunn, dee radikale Politik a Wirtschaftswiessel anzeleeden, dee mer elo brauchen. Kolleeginnen a Kolleegen, ech hu virdru gesot, eise Wahlprogramm besteet aus zwou Partien. Ech hu elo ganz laang iwwert déi éischt geschwat, well se esou wichteg ass. Mee et ginn nach aner wichteg Froen, mat deene mer eis musse beschäftegen, wa mer gären Europa vun de Leit hätten. Firwat ass déi europäesch Politik am Moment esou wäit ewech vun de Leit? Firwat ass et méiglech, Politik ze maachen op déi Manéier, déi de Jean-Claude Juncker, wann och scho virun enger Zäitchen, a mengem Ufankszitat beschriwwen huet? Well d'EU am Moment net no demokratesche Prinzipie fonctionnéiert. Et ass d'Exekutiv, also d'Kommissioun an de Conseil, déi de gréisste Pouvoir huet. Wa mer en Europa vun de Leit wëllen opbauen, da musse mer dat Gläichgewiicht tëschent Exekutiv a Legislativ nees an d'Rei bréngen. Et brauch méi Muecht bei de Parlamenter, deenen nationalen, mee virun allem deem europäeschen, well dat sinn d'Vertrieder vun de Wieler. A mir musse méi direkt Participatioun vun de Leit erméiglechen an dofir Regele schafen, sou datt d'Kommissioun sech net méi ka laanscht de Wëlle vun de Leit schlängelen, wéi se et elo scho sou oft bewisen huet. Déi Kolleeginnen a Kolleegen, als eent vun den Haaptargumenter vun de Verdeedeger vum Status quo kritt een oft ze héieren, datt Europa säit der Grënnung vun der EU méi fritt net méi am Krich war. Dat stëmmt, mee leider just esou zur Halschent. Et ass wouer, datt mer hei als Lëtzebuerger eis säitdeem net méi matten an engem Krichsfeld erëmfonnt hunn. Dat ass schonn net schlecht. Mee datt Europa kee Krich méi féiert, dat ass falsch. Eng Rei europäesch Länner zielen zu de Weltmeeschteren, wat d'Waffenexporter ugeet, an als Member vun der NATO si mer a ville Krichsgebidder am Asaz. An déi sëllege Kricher, déi kaschten net nëmme vill Suen, mee schafe virun allem vill Leed a Misär. An déi Lénk sti fir e pazifistescht Europa a géint eng militäresch Oprëschtung. D'EU brauch net, wéi et am Moment virgeschloen ass, eng zousätzlech a reng offensiv europäesch Arméi. Oprëschtungsspirale féieren net zu méi Sécherheet, ma provozéieren am Géigendeel aner grouss Muechten a maachen d'Welt esou méi onsécher. An der Tëschenzäit ass et esou wäit, datt duerch zousätzlech Investitiounen Lëtzebuerg demnächst méi Suen wäert an d'Militär stiechen, wéi an d'Entwécklungshëllef. An an der Chamber soll en neit Gesetz gestëmmt ginn, de Marc huet schonn dovunner geschwat, dat et erméiglecht, ouni internationaalt Mandat an ouni demokratesch Kontrollmechanismen d'Arméi an Asätz ze schécken. Amplaz eng aktiv Politik fir Fridden an Ofrëschtung ze maachen, sollen d'Militärausgaben zu engem militäresch-industrielle Komplex féieren zu Lëtzebuerg, nodeem de Ministère an der Hand vun LSAP war, vun deene Gréngen. Domat sinn déi Lénk déi eenzeg, déi fir e pazifistescht Lëtzebuerg an e friddlecht Europa sinn a sech dogéint wieren, datt de Fridden dem Profit geaffert gëtt. Schlussendlech wëll ech nach op ee leschte Punkt ze schwätze kommen. D'EU ass virun e puer Joer mam Friddensnobelpräis ausgezeechent ginn, mee wann ee sech ukuckt, wat op den Aussegrenze lass ass, dann ass deen definitiv net ëmmer verdéngt. Mir mussen eng Unioun vun de Mënscherechter bleiwen, an dozou gehéiert och d'Verdeedegung vum Refugiésstatut an d'Oppositioun vu forcéierten Deportatiounen a Länner wéi Afghanistan an Irak. Amplaz mat aller Muecht ze verhënneren, datt Mënschen an Europa komme fir hiert Recht op eng Asyldemande wouerzehuelen, muss mer eis endlech mol kloer maachen, datt et oft d'Politik vun der Europäescher Unioun ass, déi d'Mënsche bei äis drängt. Duerch äis Fräihandelspolitik, vun där nëmme grouss Multinationale verdénge, wou ech, wéi ech scho gesot hunn, gëtt déi lokal Landwirtschaft a ville Länner futti gemat. D'Leit veraarmen a verhéngeren. Duerch eis massiv Ausstéiss vun Zäregase gëtt de Klimawandel bestäerkt, wat schonn haut zu Iwwerschwemmungen, Dréchenten a Landschafte féiert, an deenen et net méi méiglech ass ze iwwerliewen. A schlussendlech duerch eis Aussepolitik, déi oft op Profitter amplaz Pazifismus baséiert, flüchte vill Leit viru Krich, un deenen d'Länner vun der EU net ëmmer ganz onschëlleg sinn. Eng sozial, ekologesch an eng friddlech Unioun brauch kee Frontex. Kolleeginnen a Kolleegen, ech kann Iech elo scho soen, wéi d'Wahlcampagne wäert an deenen nächste Wochen a Méint verlafen. Déi grouss Parteien, déi wäerten erklären, datt d'Wielerinnen an d'Wieler de Choix hunn tëscht dem Status quo, engem liicht verbesserte Status quo, an de Rietspopulisten, déi zeréck zu den Nationalstaate wëllen. Eis Aufgab muss et sinn, deen Narrativ ze briechen, well a Wierklechkeet profitéieren d'Rietspopulisten an all déi Parteien, déi sech an der berühmter politescher Mëtt wëllen usammelen, ee vun deem aneren. Déi eng hoffen, duerch d'Angscht virun deene Rietsen, hir Muecht ze behalen a weiderhin eng Politik ze maachen, vun där virun allem déi Räich, d'Banken an d'Multinationale profitéieren. An déi aner, déi ginn ëmmer méi staark, grad duerch deen Narrativ, et géif keng Alternativ ginn ënnerhalb vun der EU, an duerch déi Arroganz vum Macron, Merkel a Co, déi d'Problemer, mat deene vill Leit all Dag a ganz Europa ze kämpfen hunn, iwwerhaapt net verstinn. Et wäert un eis sinn opzeweisen, datt et natierlech eng Alternativ gëtt zu där aktueller Politik, an zwar eng sozial, ekologesch, demokratesch a virun allem eng friddlech Alternativ vun de Leit an net de Multimenationallen. Keng vun deenen Erausfuerderungen, déi virun eis leien, ass alleng op nationalstaatlechem Niveau léisbar. Mir brauchen eng Europäesch Unioun, déi sech deene Krisen unhëlt an d'Leit op deem Wee mathëlt. Mëttelfristeg wäerte verschidden Traitéë mussen a Fro gestallt a vläicht nei verhandelt ginn, mee um Enn wäert eng besser, eng solidaresch Unioun stoen. Kolleeginnen a Kolleegen, Mir wollten kee Brockhaus schreiwen, mee e kuerze Wahlprogramm, dee selbstverständlech net erschöpfend ass, mee dee kloer op de Punkt bréngt, wat an eisen Aen am Moment falsch leeft an der Europäescher Unioun a wéi et muss verbessert ginn. Mir hu konkret Virschléi, vun deene mer iwwerzeegt sinn, datt se d'Liewe vun de Leit hei zu Lëtzebuerg, an der Europäescher Unioun, mee och ausserhalb dovunner, wäerte verbesseren. Dat hei ass e Wahlprogramm, deen op manner wéi 25 Säiten op de Punkt bréngt, fir wat fir eng Europapolitik mär stinn, an domadder gi mär an d'Wahlen. Mär si prett, an domadder wëll ech ophalen, e Vertrieder an d'Europaparlament ze schécken, dee mat dësem Wahlprogramm eng Uleedung kritt fir de Kampf géint déi Superräich a géint d'Multinationallen, e Vertrieder, deen eppes wäert verdeedegen. Eist Liewen, net hir Profitter.